Salam mähriban doganlar! Hytaý dilini türkmen dilinde öwrenýärin atly sapagymyzyň üçünji sanyna hoş geldiňiz! Bu günki sapagymyzyň esasy maksady tonlardan ybarat bolup durar, ýagny bellişimiz ýaly birinji temada aýdyp geçendirin, hytaý dilini öwrenmek üçin üç sany esasy zatlar gerek, olaryň şo birinjisi hem tonlar bolup durýar. Rus dilinde udareniýe diýlen zat bardyr, edil şolar ýaly udareniýe hem totaý dilinde bar, olam ton bolup gidýär. Ýöne olary belli bir ýerlerde goýmaly, ýagny özleriniň ýerleri bardyr. Islendik ýerde taýaklary çyrşasaň bolýarmyka zat diýen bolsaňyz, ýok, bular ýaly zatlar bolanok. Ilki bilmeli zatlaryňyzyň biri hem, tonlar hemişe çekimli harplaryň üstünde goýulýar. Eger-de bir sözüň içinde iki sany çekimli gelse we şol çekimler içinde a bar bolsa, onda ton diňe a goýulandyr. Sebäbi a ähli çekimleriň içinde iň esasy diýip hasap edilýär. Eger-de sözüň içinde a çekimlisi ýok, ýöne onuňa derek e, i, ü ýaly çekimli harplar bar bolsa we şolaryň ikisi, mysal üçin, e, i ýa-da e, ü, şular ýaly harplar gelse, ton diňe e-niň üstüne goýulýandyr. Ýene bir ýagdaýlary, ýagny sözüň içinde o, u, i ýaly çekimler, esasanam o, u ýa-da o, i, i, o, şolar ýaly harplar gelen ýagdaýynda ton diňe o-nyň üstüne düşýändir. We iň soňky görnüşimiz hem bu u bilen i-niň arasyndakydyr. Bu ýerde nähili düşünmeli? Ýagny, sözüň içinde haýsysy soňky gelse, ton hem şoňa düşýär diýip düşünäýeň. Mysal üçin, ilki u, i li söz geldimi, onda ton i harpa düşýär. Eger-de i, u li gelse, onda ton, hökman ýagdaýda, u harpa düşýändir. Doganlar, ýadyňdaka belläp geçesim geler, ýagny käbir sözüň üstünde hiç hil ton görmersiňiz. Olar ýaly ýagdaýa hytaý dilinde ling sheng mu, ýagny hiç hili ton ýok diýlen sözler aýdylýar we ol ol ýerleri bolşy ýaly hiç hili sesimizi üýtgetmän okap geçibermeli. Mysal hökmünde dogan sözüni alaly. Hytaý dilinde erkek dogana ge ge diýiler. Ýagny bu ýerde iki sany bogun bar, birinji bogunda ton bar, ikinji bogunda bolsa hiç hili ton ýok. Şolar ýaly ýerlerde biz şeýdip okalýas. Kk. Kk. Öserýäňiz yzynda kk. Şeýle zyňlyp öserilmän aýdylyp geçilýär. Doganlar, tonar hakynda ýene birki sany bilmeli zatlaryňyz bar, olam tonaryň görnüşiniň üýtgemek ýerleri bolýar. Ol hakda kellämizi aryzamzok bu gezek. Biz esasy bilmeli zatlarymyz ýaňky aýdyp geçen zatlarym. A galan zatlar bolsa geljekde biz entäk birnäçe sözler öwrenýäs we şol sözleriň üstünden men size hemme zady jikme-jik aýdyp geçerin. Bu günki sapagymyzyň esasy mazmuny hem şulardan ybarat bolup durýar. Meniň pikirimçe tonlary nirede nähili goýmaly we şony ýatda saklamalysy gaty bir kyn däldir diýip umyt edýärin. Eger-de düşünmeýän ýerleriňiz bar bolsa hokmaýan ýagdaýda maňa kommentariýada görkezmegiňizi isleýärin. Onda näme doganlar indiki sagaty görüşýänçäk hoş sag boluň.